элементарно чэ хаам ырааппыта тойоммор хайдах үлэлии барбаппын хайда албынныырбын толкуйдуохпун син да ыарыйдым диибин тутуохтуубун дуу хитри гынарга кэргэммэр очередной хаппыкы хайдалларарбын толкуйдуубун диэбит кудук да эбэтэр хайдах хамнаспын мудрость буолар буолаҕа ди мудрость киһи били дириҥник толкуйдаан силиһин мутугун көрөн диэ курдук мудрость диэн били туох ти мудрость туһунан

Куриаҕын дии эбэтэр бэйэн группаҕар маны бэйэн бэйэбэр дии уруйан күүһэҕин дии маны хайда маны быалыыгын да эссе маны быалыырым дуу или маны хаппахтыыгын дуу маны хайдыын да баар бу бу наһаа үчүгэй дии көрүөм бэ дии бу

сылдьарбытын, көрүүбүтүн-истиибитин, билиибитин кытта үллэстээрибит. Олу былааннана сылдьабыт. Онон ол иннетте бу онлайн үөрэхтэри ыытаммыт эмиэ элбэх олох дириҥ үлэ буолар. Ол эрэн уһун кэмнээх диэххэ дии. Бу кыччаабыта биэс ый буолар. Онно уһаабыта биир да сыл буолуон сөп дии. Хас бии ити үөрэхтэрбитин сахалыы да үөрэх, нууччалыы да үөрэх эник уһун кэмнээх буолар. Онтон бу семинар Ол аата тыыннаах көрсүһүү. Туох уратылааҕый, туох күүстээҕий диэн итини ити туһунан кэпсиигин. Оттон уратыта күүстээҕий диэн дии. Уратыта биллэн турар живой туох буолар буолаадьый кэпсэтии алтыһыы оннуттан онлайн да үчүгэй живой да үчүгэй ол гынан живой информация бу илэ истэ олорорун эйиэхэ экстерном

олох алталыы чаасбат да биир күн алта чаас иккис күн алта чаас аха ханна да коппаккан олох олорон эрэҥҥин оннаттан эмиэ бэйэлэрин кытта үлэлэнэ элбэҕи билэ истэ бэлэм кэлбит дьон хорохторто бэлэм буолбакка киберэ өҥөрбутунан кэлбит буолуохтарын син ол гынан ханна ханна кэлбит ханна кэлбиппин өйдөөбөтөҕүм ол гынан бан бычах чимиэ ханаадалаҕа биттиэн эмиэ этэр дьону бил реформа сознание семинар баара ди онно инник диэн турардаахтар ол иһин живой общение тем более биһи саха сире олорбоппут очень редко бу икки хыл буолла ди айннаабатахпыт оннуттан химбир эмити возможность кудааскапиппи кудук түгэни мүччүһүк тымы ханаада үс сыл буолбут үс сыл буолбут бу иккиэн илдьибатахпыт үс сыл буолбута ол иһин биркэлээн элбэх ыйытыылаах буоллаха оннуттан даже присутствие киһини эмтиир курдук буолар өйүн санаалыыр тэрийэн тэриллэр үөскүүр билем тохтаабытым диибитим ди аскы түһээбитим ди сахаҕын кэссээри пельтейн били иккиэн турабыт аны наһаа чү пельтээске саха оҕото эн эн хааччы уҥуохтаах просто төкүнү хирэйдээх наһаа үчүгэй топпут уна наһаа дьоллоох оҕо турамын үөрбүтэҕэй аһааны мин туора били ыстыыстыыбын наһаа үчүгэйди кини наһаа тыга олох үөрдэҕэни марчинка тоҕону били иэдэһэччи баймыны күллэҕинэ өссө үллэр курдук сэ аха

чахчы реальноһы онуба реальноһы воображениены действительно хатаан араара эмиэ дар баар буоланнаата потому что барбыттар эти метафорической картаны билин дэлби арастан интерпретируйдуулларын курдук түүлэ эмиэ арастан эргитэн таһаарыктарын син ону били киһи мэйите эти трансформация диэбиккэ трансформер курдук тугу эппиттерин бартын итэҕэйэн онна суоҕу баар курдук көрүөхтэрин син аха Видимо, эмиэ обязательно дар бар буолан наада. Ити метафизическое дар трактование, дар толкование. Ити бэм ханабар эмиэ тусанам ити хайдах чувствуйдурбунан көрөбүнэн дии метафизическая карта чахчы үлэлиир хэп чахчы үлэлиир тоҕо диэтэр кини ити кэннигэр хайдара хараҥа эйгэ турар курдук ханабар астральный план булла чахчы үлэлиир диэн

лукавствоҕа диэн ону ты илэ хайдах эрэ эмиэ чараас өйгөни көрөр буоллахха дэр хыстан хаалалар дии ол киһиэхэ били ылыллыбыт буолаха дэр тухар маннык ньаҕайданалар курдук теде бэйэм тус көрүүбэр ити эбэтим туох ньаҕайдаммытый ото били бу метафорическая картанан араас тугу хаятыбыт дии ол ити эйгэ наха күстээх күстээх наха этиэн хэ буоларын ол кэннетих хараҥа наха хараҥа эйгэ курдук ол иһин онтон эйиэхэ миэ кэл ол билбиткер эйиэхэ ми туора хыстан хаалар ол эйгэттен диэн

Хырдыкка эрэлин итэҕэйин итэҕэйэрин боллаах ди. Потому что били холобура туох итэҕэйэбит, туох хайрен эбити. Тоҕо диэтэргэ туох хайрен эбити, ол күүстээх болар бие олохпутугар. То и над нами управляется кудук. Олинен, холобура, например, хараҥа күүһү или астральное быдан болҕомто онно кини күүстээх диэн ула тээн үрдүктүк эрэлин өссө хуох диэби олору үрдүккэ эрэллээх олору таҥараҕа эрэллээх дьоннор олору алларааҥы туох кэтэҕэй бэттэр лөһөрөҕөр били наһаа били биэс сатана аба дилби туохтур дьонор улаата иһи үйэҕэ эрэлгэ суох диэн этэбит

диэн сөп. Олаата биһи туохха бэринэбитий, туохха были үрдүк күүс курдук ылынабытый, ол нами управляет. Я лучше били доверюсь Богу били үөһәңге тухка. И кини кини служение кини илиитинен кини через меня үлэлиир гына. Мен үөһэттен көрөм аны диэбит курдук же сырдык каталаһан. Оле тати бар түген би хайдах тантен коппаппыт.

истибэттэр да өйдөөбөттөр да тоҕо диэтэргэ кинилэр кинилэр бу ити харан хаалбыт туохтары кытта маны алтыһыыга туха кинилэр эппиттэринэн олороотууллар кинилэргэ итэҕэйэллэр даже эрэл буолбатах итэҕэйэллэр олен пророк пророку розень а кто-то действительно пророчествует үрдүк күүстэн а кто-то албыннаан билгэлээбитэ буолар диир кутут бу оту маһы кытта эрэ кэпсэтээн оту маһы кытта кэпсэтээн это второй третий уровень это только эфирный план эфирный астральный животный мир астральный а растение бу оту маһы кытта кэпсэтээһин оту маһы алгаанер эти второй уровень эфир

үрдүк күүскэ үксэ тахсыбаттар потому что ол уровеньҥа хааллахтарына кинилэргэ над ними только астрал курдук буолар аха ол иһин кинилэр абаһаларга духтарга дэлби по отношению берэллэр почему а то маха травниктар тухтар начинают вот духом поклонение делать потому что над ними только астрал ага мир духов низкочастотных духов ага

Шебатык схемалаан. Итинибартын схемалаан, бу уровень сознания хайдаҕый, хайдайытыылар, бу именно вот параллели духовности деньги чуди кэпсэти барыга. Онтон курска уже индивидуально болла. Семинарга общий хоҕустук, ол күннэм общий хоҕуску иккискинэм практическай үлэ бар боло. Элбэх аппет була онон. Вот. Оны тити бүгүн тухтар хуруйа жуттара СВО

эти дьаһагыраттан вообще холору бэйэбит бу кыахтаах предпринимателлэрине биппит болар бии бар боско да оңорохпут этэ ол гынан ба ороскуот элбэх буллаажи байаннан тиекка наада зал боско кимде биэрбэт барта платный буллаажи мин ууран бир хатчылаан була бартын бэйэм ойунуом этэ например оны би уйунар кыах бусох буллаажи бәттэ ол иһин хаччылаах ону ти например баар ким эрэ ыйытыа баар тоҕо барыта кинилэргэ хаччыга тоҕо босхо оҥорботторой аһатын меценат буллахан ким эрэ уйунар боллаҕына конечно биһи атын дьоҥҥо барта босхо буолуон син боллаа дебетте баҕар ну мин предпринимательская жилка улаханнык суох Холобура, предприниматель хаһан эрэ буолуом хачча оҥорон бараммын аһаа итинниккэ ууруом диэн кыайан тохтооппун. Олүөн баҕар ханнык эмэ предпринимателлэр иһиттэххитинэ бу хас эрэ киһи кэлэргэр үбүн уйунуохпутунан сөп диир буоллаххытына ханнык эрэ ороскуоттар уйунуохпутун син диир буоллаххытына суруйарын, билсээрин

үлэбитин кытта бэйэбитин миссиябытын толоро буолахпыт диэбин дьону кытта даачалар хас биирдии киэхэ бэйэтигэр тус хоруктардаах буолар биһиги хоруктарбыт маннык диэхэ оттон аhaa итини үп хаччыны уйунааһын үбүнэн хаччынан э, били духовно атылааһын атылаһааһын диэн эми дьоннор бааллар кимери үп хаччы хамнааһынына киниха бу холобура саҥарар дьоҕур бэриллибэт киниэхэ бу дьону угуйан илдьэ барар дьоҕур бэриллибэт ол гынан баран маннык бу саҥарар кэпсиир дьоҥҥо көмө туох болар именно хаччынан үбүнэн бу материальнай тугунан буолуктарын син олен холур эти церковьтерге даҕаны инигар религиозный направлениеларга инник киһилэр элбэх кинилэргэ

үксүн запростаах кэлэллэр дии үксэ бастатан туран аха били дьахтар үксэ оннук ди кимиэхэ эрэ оҕолор боор мин бэйэм оннук эминаарини хайдааһын бардаха ди оҕолорум иннигэр эгин дии кутук ол гынаматтан оҕолорбут инне били надень маску самому себе сначала диэн кутук хаманьук тугар ди баар

темаларын ханаан кэбин күлэн кээһэллэр дьи оо дьэ ол иһин даҕаны ол иһин инники эбиттии дии кудук дьэйдээтим ой олус даҕаны элбэх өйдөбөх хойдьубут өйүппүн диэн олус даҕаны атын акаарытык диэн буолбакка олус даҕаны сыыһа өйдөбүллээх жигит эбиппин диэн эбит то сыыһа биир өттүнэн эрэ көрөөһүн буллаа дьи туох плоскость курдук көрө антон биле хаддара

көрөн баран биир аан аан аһаҕастааны кыйын арыйан түннүгү да кыйын арыйбакка олорор буллаадьыбыт да потому что он не свободен не свободен не потому что кто-то ему не позволяет а он себе даже не разрешает у него вольности воли даже нету да биһигини истэр бу сэҥээрэ дьонорбут барыта бэйэлэрэ ис көҥүллээх буолуохтаахтар то лин туохпут даҕаны көҥүл

Ол инчэ кэпсээн кэрдиэбиттэрин кэпсиир буоллахпыт. Аны буллаҕына били урутэппитим дьи бастаан кэпсиир бөр долгуйа долгуйабын. Оолан биин аны били элбэх киһиэхэ кэпсиир бэр отой долгуйбаппын наһа үчү. Бээммистэ бэр курдуолар болан халабын. Тыытын мин эн этэҕин олох биирдэ тылы суох аһаары диирэтин уонна ким эрэ миигин эрэ ыйыппата били биир өттүнэн да медуницина били оскуолаҕа университетка били иһимир инги күөҥҥэ сылдьар эрээригин ол эрэн били уопсастыбаҕа араас тохторго тэрээһинирген кэллэх олох

тоҕо таҕыстыҥ баран били атын дьон баар миннэр үшүө кэпсэхтэрин баараллара болойун дии кыдычан туорача биэс мүнүүтэ аны бу хаҥара оны били бээн билэҕин дьэ таҕыстахпын уже маннык турабын уже позабын булабын онно тохтон дэбэт уктан кэлбит курдук ой уже время же нам же давали только по две минуты дей курдук бес минутаны быһа он жан чубайт истен болар болар

Киһи олордоҕуна олорон хаалыах курдук дьэми. Олордоҕуна олорон хаалар. Таке минге тэһэр курдук потому что били аричче смелые хоҕус высказываниялар бааллар была ди биһиэхэ олобро ити даже биһи сахабыз сиригэр өйдүүрөйдөөбөччөннөр бааллар ону таһынан бу даже нуучча сиригэр питерга өйдүүрөйдөөбөччөннөр бааллар олор ити биһи бэйэбит натальябыт ииннэри өйдүүрдү хаттахинник дириҥникпин ититтүнэн көрөлүкпүн этэҕит диэбит курдукчи наһаа да мудрайдык киэҥник диэбиккит кинилэр буоллаҕына били итиннигэ эмиэ киэҥник көрөллөр араас хас уон психолог дипломнаахпын диэбитэ да уон икки дуу хаччы бөҕө баран инник элбэх арааһынай араас дойдуларынан араас арааһынай көрүҥ психологын араас көрүҥ консультантыгар үөрэнэн баран инник көрүү суох диэн который есть эти методка и который позволяет вот эту глубину увидеть. Үлэһин оттон бастатан тураабы ээ мин дьоҥҥо кэпсээбэппин инди буолбатах бастатан туран биллэн турар бэйэҕитин кытта үлэлэни бэйэҕитин саалынна кэлэҕит онтой тем эми тоҕоһыаналааҕа фильтрация курдук просто любопыт из любопытства эрэ кэлбэт гына ол этэргэ из любопытства кэллэхтэрин обесценивайдан кэһэллэр бile битим курдук төһөнү эн бile сумкан объема курдук